U Alla mill-passjoni ta' Kristu Ibnek u Sidna, tqirrid il-mewt li writna minħabba l-ewwel dnub, aħna lkoll qed nistenna minn Adam. Agħtina li nsiru bħal Kristu, biex kif ilbisna x-xbieha tal-bniedem ta' l-art li minnu tnissilna skont in-natura, hekk ukoll bil-qdusija tal-grazzja nilbsu x-xbieha tal-bniedem tas-sema bi Kristu Sidna.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżaija, Ara, il-qaddej tiegħi jsib ir-riżq, jintrefa', jogħla u jkun 'il fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndehxu minnu, għax wiċċu tħassar donnu ma kienx bniedem, u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem. Hekk għad jistagħġbu ħafna ġnus minħabba fih. Quddiemu s-slaten jagħlqu ħalqhom, għax għad jaraw ġrajja li qatt ma ssemmiet, u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna? U f'min intwera driegħ il-Mulej? Bħal xittla kiber quddiemna, u bħal għelq minn art niexfa. Ebda sura ma kellhom, u ebda ġbien biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitgħaxxqu biha. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u ma kienx jaf x'inhu l-mard. Bħala bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom miegħu. Bniedem imżeblaħ. U aħna xejn ma qsnieh. Iżdu refa' fuqu l-mard tagħna u tgħabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżdu kien miġruħ minħabba fi dnubietna. Misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu, u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna lkoll bħal nagħaġ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. U l-Mulej xeħet fuqu l-ħażen tagħna lkoll. Ħaqru, u hu qagħad għalihom, bla biss ma fetaħ fommu. Bħal ħaruf maħut għall-qatla, u bħal nagħġa mbikkma tmiet minn iġissha, ma fetaħx fommu. Bil-forza hu lħaq leħja. U min qagħad jaħseb fuq xortih? Iva, għaġtuh mill-art tal-ħajjin, minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub. u tawh qabar mal-ħżina u mal-għonja di fluh, għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda għerq. Iżda l-Mulej għoġbu jgħakksu bil-mard, talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni. Huwa qagħad jara l-isel u jittawwa li jgħin, u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih. Wara t-tbatija tiegħu għad jara d-dawl u jixba' bit-tagħrif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra, u l-ħażen tagħhom jitgħabba bihom. Għalhekk nagħtih il-kotra b'sehmu, u jkollu sehem fil-priża mal-qalbieni, għax hu offra ruħu għall-mewt, u kien magħdud mal-midinbin. Hu jneħħa l-ħtija, il-ħtijiet tal-kotra, u ndaħal għall-midinbi. Il-kelma tal-Mulej. Il-qrod nagħmlu ħajr il-Mulej. Għas-San Responsoriali ngħidu flimkien, Missier nerħi ruħi f'idejk. Missier nerħi ruħi f'idejk. Fik Mulej jien miskin, ma jkolli qatt għax ngħix, fil-ġustizzja tiegħek salvani. F'idejk jien nerħi ruħi, inti teħlisni Mulej Alla tas-sewwa, flimkien, Missier, nerħi ruħi f'idejk. Minħabba l-għedewwa tiegħi kollha, jien sirt ħaġa ta' min ikażbarha. Jitwerwru l-ġirien tiegħi, u min jafni jibża' minni. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni, insewni bħal wieħed mejjet. Sirt bħal ġarra mkissra, flimkien, Missier, nerħi ruħi f'idejk. Imma jien fik nittama, Mulej. Jiena ngħidlek, Alla tiegħi int. F'idejk ix-xortija. Eħlisni minn id l-għedewwa u minn id dawk li joħduha kontrija. Flimkien, Missier, nerħi ruħi f'idejk. Uri d-dawl ta' wiċċek lill-qaddej tiegħek. Fit-tibgħa tiegħek eħlisni. Issaħħaħ u qawwa qalbkom, intom ilkoll li tittamaw fil-Mulej, flimkien, Missier, nerħi ruħi f'idejk. Qari mill-Ittra lil-Lhud Għoti, Meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesù bin Alla, Ħa nżommu sħiħa l-fidi tagħna u nisqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minbarra d-dnub. Ħa nersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqalgħu ħniena u nsibu f'waqtha l-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki, b'leħen-għoli u bi dmugħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. Hu kien mismugħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben, tgħallem minn dak li bagħta xi tfisser l-ubbidjenza.

Il-Passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu skont San Ġwann.
F'dak iż-żmien Ġesù ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-Wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jaf fuq il-post għax Ġesù kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħa ġemgħa suldati u xi għases mingħand qassisin il-kbar u l-Fariżej, u mar bihom hemmhekk, bil-fanali, torċi u armi. Ġesù, li kien jaf kull ma kien ġej fuqu, mar fuqhom u qalilhom. Lil min qegħdin tfittxu? Huma wieġbuh, Lil Ġesù ta' Nazaret. Hu qalilhom. Jien hawn.
Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesù qalilhom, Jiena hu, huma resqu lura u waqgħu mal-art.
Lil min qegħdin tfittxu?
Reġa' staqsiehom hu u huma qalulu. Lil Ġesù ta' Nazaret.
Ġesù weġibhom. Għedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru.
Dan sar biex iseħħ dak li Ġesù kien qal, Minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmun Pietru kellu sejf f'siltu u darab lill-qassi il-qaddej tal-qassis il-kbir u qatagħlu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Marku. Ma Ġesù qal lil Pietru. Erġa' daħal is-sejf fil-għan tiegħu. Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux?
Imbagħad is-suldati u l-kaptan tagħhom flimkien ma' għases tal-Lhud qabdu lil Ġesù u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Għanna, billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qasis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta parir lil Lut, Ikun jaqbel li wieħed bniedem imut għall-poplu. Xmun Pietru u dixxiplu l-ieħor marru wara Ġesù. Dan id-dixxiplu kien midħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesù. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien midħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru. Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? Hu wiġibha.
Le, m'iniex. Il-qaddejja u l-għassies kienu kebbsu n-nar mill-faħam għax kien il-bard u għadu hemm għas-sħana, u Pietru wkoll qagħad magħhom għas-sħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesù u d-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesù wieġbu. Jiena tħaddiet fil-beraħ quddiem kulħadd, għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempji fejn inġabru l-Lhud kollha u bil-moħbi ma għidt xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom, huma jafu x'għedt. Kif qal hekk wieħed mill-għasas li kien ħdejh, tah daqqa ta' ħarta lil Ġesù u qallu. Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir?
Ġesù qallu, Jekk jien għedt xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn, imma jekk għedt is-sewwa, għaliex terfa' idejk fuqi? Imbagħad Anna bagħat lil Ġesù marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Xmun Pietru, mela kien qiegħed hemm għas-sħana u qallu. Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Imma hu ċaħad u qal. Le, m'iniex. Wieħed mill-qaddejja ta' Massa Sinilva l-Kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatgħal u dintu qal. Mela, jien ma rajtikx miegħu fil-ġnien?
Pietru ġie ħatal darb'oħra minufih idden is-serduq. Imbagħad ħadu lil Ġesù għand Kajfa għall-Pitror. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-Pretorju għax ma ridux jitniġġsu, biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-Għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom. X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma wieġbuh, Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuh f'idejk. Pilatu qalilhom, Ħuduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-Lhud qalulu. Aħna m'għandna setgħa noqtlu lil ħadd.
Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesù kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-Pretorju, sejjaħ lil Ġesù u qallu. Inti s-Sultan tal-Lhud? Ġesù wieġeb. Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi?
Pilatu wieġeb. Mela jien Lhudi? Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt?
Ġesù wieġeb, Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, il-għasses tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ngħatax f'idejn il-Lhud, imma tabilħaqq saltnati mhix ta' hawn. Pilatu qallu, Mela inti sultan? U Ġesù wieġeb. Inti qed tgħidu, Jien sultan. Jien għalhekk twellidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità, u kull min iħobb il-verità jisma' leħni.
Pilatu qallu, U l-verità x'inhi? Kif qal dan, reġa' ħareġ quddiem il-Lhud u qalilhom. Jien ma nsib ebda ħtija fih. Is-Sin Intom għandkom id-drawwa li jneħilsilkom wieħed fil-Għid. Tridux neħilsilkom lis-sultan tal-Lhud? Hawn huma mill-ġdid bdew jgħajtu u jgħidu. Mhux lil dan, imma lil Barabba! Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesù u jagħtuh is-swat. Is-suldati niżżu kuruna ta' xewk u ħeduhielu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur, u bdew għaddejjin quddiemu u jgħidulu. Isliem għalik, ja Sultan tal-Lhud! U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darba oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom. Araw, se nġibilkom quddiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jien ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesù ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom.
Arawh, hawn hu l-bniedem! Xieraq għal qassisin il-kbar u l-għasas bdew jgħajtu u jgħidu. Sallbu! Sallbu!
Pilatu qalilhom. Ħuduh u sallbuh intom, jien ma nsib ebda ħtija fih. Il-Lhud wiġbuh. Aħna għandna liġi, u skont din il-liġi għandu jmut, għax għamel lilu nnifsu bin Alla.
Meta sema' dan Pilatu aktar beża', reġa' daħal fil-Pretorju u qal lil Ġesù. Int mnejn int? Ma Ġesù ma wieġbu xejn, għalhekk Pilatu qallu. Lili ma tkellimx? Ma tafx li jien għandi s-setgħa neħilsek u għandi s-setgħa nsallbek? Ġesù wieġbu. Ma kien ikollok ebda setgħa fuqi kieku ma ngħatatx lili lilek minn fuq. Għalhekk min ta lili f'idejk għandu ħtija akbar.
Minn dak il-ħin 'il quddiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu, imma llum tissuktaw jgħajtu u jgħidu. Jekk teħles lil dan, tiksirha ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed joħodha kontra Ċesari. Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġab lil Ġesù barra, qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ Litostrotos, bil-Lhudi Gabata. Kien jum it-tħejjija tal-Għid, għall-ħabta tas-sitt siegħa. Pilatu qal lil-Lhud. Arawh, is-Sultan tagħkom! Dawk infexxew jgħajtu. Għall-mewt!
Għall-mewt! Sallbu! Pilatu qalilhom. Jien se nsallam lis-Sultan tagħkom?
Imma l-qassisin il-kbar weġbuh. Aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari.
Fl-aħħar tawulhom f'idejh biex isalvuh. Huma ħadu lil Ġesù. Ġesù rafa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-Qorija, bil-Lhudi Golgota. Hemm salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesù fin-nofs. Pilatu għamel kitba u waħħalha fuq is-salib. Fiha kien hemm miktub, Ġesù ta' Nazaret, is-Sultan tal-Lhud. Din il-kitba qrawha ħafna Lhud għax il-post fejn salbu lil Ġesù kien qrib il-belt, u l-kitba kienet bil-Lhudi, bil-Latin u bil-Grieg. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lhud marru jgħidu lil Pilatu. Ma kienx imissek ktibt is-Sultan tal-Lhud, imma dan qal, Jien is-Sultan tal-Lhud. Pilatu wieġeb. Issa li ktibt ktibt.
Wara li sallmu lil Ġesù s-suldati ħadu l-ilbies tiegħu u qasmuh f'erbgħa, sehem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa bla ħjata, minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu. Ma nqattgħuhiex, iżda naqtgħu x-xorti għaliha u lil min tmiss joħodha.
Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid, Ħwejġi qasmu bejniethom, u għall-ilbies tiegħi ntefgħu bix-xorti. U dan tabilħaqq għamluh is-suldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lamaħ lil ommu lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu. Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu. Hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħa dannu. Wara dan Ġesù billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-iskrittura qal. Għandi lanċ. Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall, huma xarbu sponża mill-ħall u ħalluha mgħażżba u resquhielu lejn ħalqu, kif Ġesù ħall ħall qal. Kollox hu mitmum.
Imbagħad mejja rasu u radd ruħu. Billi kienu jum it-tħejjija tal-Għid, il-Lhud ma ridux li f'jum is-Sibt l-isma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-isma. Għalhekk ġew is-suldati u kissru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msallbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesù, billi raw li kien ġa mejjet, ma kissrilux riġlejh. Madanakollu wieħed mis-suldati li fidlu ġenbu b'lanza, u minnufih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jixhdu minn ra b'għajnejh u x-xhieda tiegħu hija minni. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ilkoll temmnu. Għax dan ġara biex iseħħ l-Iskrittura li tgħid, Ebda waħda minn għadmi ma kisrulhom. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid, Huma għad iħarsu lejn min nifdu. Wara dan Ġużeppi mina Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesù bil-moħbi għax kien jibża' mil-Lhud, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesù. Pilatu ħallieh u ġie u ħa l-ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu dak li qabel kien mar għand Ġesù bil-lejl u ġab miegħu taħlita ta' mor u sabar tiżen xi mitt libbra. Dawn it-tnejn ħadu lill-ġisem ta' Ġesù mkebbel fil-faxex ta' l-għażel bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-Lhud qabel id-difna. Fejn kienu sallbu lil Ġesù kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qegħdu lil Ġesù għax kien jum it-tħejjija għal-Lhud u għax il-qabar kien fil-qrib.
Illum il-Knisja tippreżentalna s-Salib, l-għewda qaddisa tas-salvazzjoni tagħna. Hija għewda li tfakkarna fis-siġra tal-Għeden. Il-ktieb tal-Ġenesi f'dak il-waqt ukoll ipoġġi lill-bniedem quddiem is-siġra tal-ħajja. Imma l-bniedem ma jaċċettax il-limiti tiegħu quddiemha u ħaseb li Alla ma jħobbux. Fis-salib naraw tirrifletti l-imħabba. Ġesù qal, Aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Lil Ġwanni qallu Hawnni ommok. Lill-ħalliel it-tajjeb illejla tkun miegħi fis-saltna tiegħi. Mhuwiex dan diskors ta' mħabba? Is-sigriet ta' din l-imħabba tidher fil-kliem ta' Ġesù, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Forsi meta nisimgħu dan id-diskors naħsbu li Ġesù qiegħed iħoss in-nuqqas tal-Missier u niefqu hemm. Imma fil-fatt Ġesù jagħti kwota mis-Salm 22 li huwa salm ta' fiduċja li min ikun għaddej minn xi tbatija jrid ipoġġi minkejja kollox il-fiduċja tiegħu f'Alla l-Missier. Mela anki meta nħossu t-toqol tas-salib kif talab Ġesù mid-dixxipli tiegħu, Erfa' salibek u imxi warajja, din għandha tkun okkażjoni għal kulħadd biex bil-kuraġġ nerfgħu s-salib. Alla ma jridniex niefqu fuq is-salib, imma li fih naraw il-mezz biex ikollna l-ħajja ta' dejjem. Is-salib tagħna jista' jkun marda, inġustizzja tal-oħrajn, meta ħaddieħor ma jifhimnix. Xi ħaġa li f'kelma waħda lilna tkissirna. Bħalma jgħid il-Malti, min m'għandu s-salib għandu domna. Imma l-importanti huwa li nġorru jew le, l-importanti huwa kif qegħdin inġorru s-salib tal-ħajja. Salib tal-ħajja rridu nġorruh b'fiduċja li Alla jħobbna. Aħna nistgħu nirvillaw quddiem is-salib bħal ħallieq ħażin. Imma s-salib jista' jkun ukoll il-molla li ddawwar il-ħarsa tagħna lejn Alla. Ninnutaw li anke fil-Vanġelu ta' San Ġwann, Ġesù huwa dak li jersa' hu lejn is-salib. Meta jippreżentawhulu, iħaddnu u hu waħdu jinżel fuq is-salib biex isallbuh. Ġesù qagħad kwiet quddiem id-daqqiet u l-ġlied kontra tiegħu. U aħna x'nagħmlu? U se ngħidu li Alla nsiena? U se nibdew nemmnu li Alla ma jħobbniex? Nammettu fil-qiegħ ta' qalbna li Alla qed jikkastigani? Jew nista' nagħmel bħal Ġesù, insofri? Nsofri iva, imma fis-salib nara tiddi l-imħabba ta' Alla. F'kelma oħra, is-Salib inħadnu miegħi. Din iċ-ċelebrazzjoni li qegħdin nagħmlu llum ma nistgħux nitilgħu u nbusu s-Salib minħabba ċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom. Imma ejjew, ħuti wkoll f'dan il-mument nagħmlu stqarrija ta' fidi. stqarrija ta' fidi f'kull wieħed u waħda minna, illi f'ħajti li nixtieq tassew inbus u nħaddan is-salib tiegħi. Bil-għewda tas-salib ġejna mifdija, u fis-salib tagħna nsibu s-salvazzjoni. In-Nisrani huwa dak li hu permezz tas-salib. U għalhekk Ġesù llum barra aħna qegħdin nagħrfu l-kobor tal-imħabba tiegħek lejna, jew fil-qalb tagħna ntennu dik il-frażi hekk sabiħa li nuru l-fidi tagħna fik u b'dak li inti ġibtilna. Nadurawk, O Ġesù, u nberkuk għall-b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ngħaddu issa għat-talbiet ta' interċessjoni. Għall-Knisja
Nitolbu ħuti għeżież għall-Knisja qaddisa ta' Alla, biex il-Mulej Alla tagħna jagħtiha s-sliem, jgħaqqadha u jħarisha fid-dinja kollha, u lilna jagħtina ħajja ta' kwiet u paċi, biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox permezz ta' Ġesù Kristu urejt il-glorja tiegħek lill-ġnus kollha. Ħares fina l-ilmijiet ta' ħniena tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen.
Għall-Papa. Nitolbu wkoll għall-Papa Franġisku, biex il-Mulej Alla tagħna li għażlu bħala Isqof, iħarsu jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja Mqaddsa tiegħu, ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, il-ħaqq tiegħek hu għassies tal-ħolqien kollu, b'għnina tiegħek isma' t-talb tagħna, ħares bit-tjieba lill-Papa magħżul għalina, u bis-setgħa tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-Qassis l-Kbir tagħna, bi Kristu Sidna. Amen.
Għall-fidili kollha ta' kull ordni. Nitolbu wkoll għall-Isqof tagħna, l-Isqfijiet, Presbiteri u Djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu Qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi lill-ġisem kollu tal-Knisja, Agħti witenet tal-pumni tagħna, biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grad, bil-grazzja tiegħek jaqduk f'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Amen.
Għall-Katekumeni.
Nitolbu wkoll għall-katekumeni biex il-Mulej Alla jħenn għalihom, u jaħfrilhom, jiftħilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubiethom bil-magħmudija, u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesù Kristu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda, qawwi l-fidi u l-fehma tal-katekumeni tagħna, agħtihom twelid ġdid bil-magħmudija u ilqagħhom fost l-ulied adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Għall-Għaqda tal-Insara. Nitolbu wkoll ruħna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-Mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabriku għall-verità u jiġmagħhom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lil uliedek imxerrda biex iżżommhom magħquda bejniethom. Fi ħniena tiegħek ħares lejn il-mehla ta' Ibnek Għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma kkonsagrati b'magħmudija waħda, u orbothom flimkien fir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Ammen.
Għal-Lhud. Nitolbu wkoll għal-Lhud li lilhom qabel kulħadd waslet il-Kelma tal-Mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-Mulej li jimxu 'l quddiem fl-imħabba ta' ismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox li tajt il-wegħdiet tiegħek lil Abraham u nislu, ilqa' bit-tjieba t-tagħb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen.
Għal dawk li ma jemmnux fi Kristu. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemmnux fi Kristu biex l-Ispirtu s-Santu jagħtihom id-dawl huma wkoll isirħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox nitolbuk għal dawk li ma jemmnux fi Kristu imma jgħixu ħajja sinċiera quddiemek. Agħmel li huma jagħrfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxin. u nfittxu li nifhmu sewwa l-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Għal dawk li ma jemmnux f'Alla. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jagħrfux lil Alla biex b'qalb sinċiera jfittxu dak li hu sewwa u jistħoqqilhom isibu lil Alla nnifsu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ħlaqt lill-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Agħmel li lkoll kemm huma minkejja t-tfixkil u n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifhmu s-sinjali tal-ħniena tiegħek u x-xhieda tal-għemejjel tajba ta' min jemmen fik. biex iġarrbu l-ferħ li jistqarruh bħal Alla wieħed veru u Missier tagħna lkoll bi Kristu Sidna. Amen.
Għall-mexxejja tal-pajjiż, nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu pajjiżna, biex il-Mulej Alla tagħna jmexxi l-fehma u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu, għall-paċi u l-ħelsien tassew ta' kulħadd.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, f'idejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli, ħares fit-tibgħa tiegħek lejn dawk li għandhom is-setgħa jiggvernawna, u bil-grazzja tiegħek agħmel li l-popli kollha tad-dinja jkollhom riżq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Amen.
Għall-imġarrbi jidher. Nitolbu, ħuti għeżież, lil Alla l-Missier li jista' kollox, biex isabb fid-dinja minn kull tagħlim qarrieq, ibiegħed il-mard, jeqred il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll l-irbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isiefer reġa' lura minn hu mbiegħed minn daru. Lill-marda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lill-moribondi.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġ ta' l-imnikktin, qawwa ta' l-imħabbtin, a jasal għandek it-tabb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib, u agħmel lill-bnedmin kollha jifirħu, li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħniena tiegħek, bi Kristu Sidna. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-Iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, li inti fis-Smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun mill-ġlidiet kif fis-sema hekk dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna lil uliedna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tixrid iżda ħilsna mid-deni. Eħlisna nitolbuk, Mulej, minn kull deni, agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Għax tiegħek ja s-Saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
U lil Ġesù Kristu nitolbuk li tqarbina bil-ġisem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-hena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi.

Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Ibk ta' Kristu Ibnek u bil-qawmien tiegħu għall-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-għemil tiegħek tal-ħniena biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sehem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Amen. Dan il-poplu tiegħek Mulej ifakkar bil-ġieħ kollu l-mewt ta' Ibnek, tama sħiħa fil-qawmien tiegħu għall-ħajja. Ixħet fuqu kotra ta' barka u agħtih il-maħfra u l-faraġ, qawwih fil-fidi mqaddsa u wettqu bil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Għada niċċelebraw is-Solennità tal-Qawmien tal-Mulej għall-Ħajja. Din iċ-ċelebrazzjoni għadha tibda filgħaxija fis-sitta. Mela għada fis-sitta ta' filgħaxija iċ-ċelebrazzjoni solenni tal-Qawmien tal-Mulej għall-Ħajja.